Ahwɛfoɔ, Ghana dehyeɛ yi mu obiara akɔ aba de ba RFM Ghana so. Yɛtena ase sei deɛ a ɛnkɔ nko ara, Facebook nsɛm yɛreroli wɔ hɔ, YouTube nsɛm yɛreroli wɔ hɔ, ne nyinaa na yɛde gu hɔ de ma wo. Yɛbɛhyɛ aseɛ no deɛ na wokɔ RFM Ghana YouTube a na woasɔskraibe. San nso na Facebook RFM Ghana wokɔ a na wa like wa comment na wa share ama yɛn kama ma nneɛma nyinaa akɔ yie yɛn yɛ tena ase ade biara me ka sɛ yɛ kyɛngyeeni yɛ yɛ tɔn ɛwɔ kwada so dwom yɛ gye bɛbiaa wo yi yɛ ho a ankaa kora nfa ne ho sɛ nti no yɛ wɔ mu a na hye tɔ no wate aseɛ ayɛ bozy na nsɛm yi ɛkɔ so wɔ social media no deɛ bebree gist no ɛdɔɔso paa sɛ Ghanafoɔ ɛbɛnya ne nkaeɛ a yɛn nua bɛmba Bishop Bernard Nyarko yɛ a wanya ne baabi kɔ Onyankopɔn nfa ne kra nsie yɛ Ɔyare baa fam ne ho nsɛnsɛm baeɛ no na abusua baa abɔnten bɛkaa sɛ Yadeɛ Kumawudfoɔ no dodoɔ no ara ama mmɛsra wɔn. Ɛnti no wɔ badwam nso no yɛ a Kumawudfoɔ wɔn reka sɛ wɔn akɔ akɔsra wɔn abusua so ɛbaa saa no na ahia sɛ Nana Yabrɛfo wɔtu mmire na akyire sie wɔkɔfa abusuafoɔ bɛtena ase na ɛnam saa so na show yi wɔfrɛ Nana Mamak Brown na wɔfrɛɛ no no na ababaawa yi nso ɛkyerɛ mu sɛ Ɛyɛ nokorɛ sɛ na yare a wakɔ akɔsra no na neɛ wɔɔkɔ hɔ bɛn na ɛkyɛn sɛ wɔɔkɔ asɔredɛm na wɔkɔ nso sika puduo bi na wɔde ma no. Ɛnti no nsɛmbisa no mu no na Bishop nua bɛmba nso ne wɔte badwam show no so bi na wɔbue n'ano ka sɛ ɛnyɛ nokorɛ da sɛ Nana Mama Brown aba hɔ nom a wasan nso koraa ama ne nua bɛmba sika sɛ wɔmɔfa nhwɛ no wɔ ne yarem ma Nana yɛ abrɛfo koraa bisa sika amount bɛn a wɔde maa no ɛna Nana Mama Brown nso bɛkyerɛ mu sɛ Ɛyɛ adeɛ a Nana Yabrɛfo reyɛ n'adwuma, ɛho hia sɛ wɔbɛbisa sɛ nsɛm no nti kɔɔ sɛ nsɛm no a ɛnanmu a na hanging baam. Words no meka ne nyinaa a punch no mu nnya, momma yɛnkɔ na yɛntie vibe no mmra. Eh, Nana Maate. Yea, wo ho te sɛn?
Ah, Yea ho yɛ na me nua wo so ɛ? Nyame adom. Maxine ho yɛ meboa?
Anaa yɛmmɔ no saa? Nyame adom, Maxine ho yɛ paa. Mo, eh, eh, eh, eh, Nana Ma.

Me ne wo kasa.
Toa so, toa so. Ɛnyɛ wo producer na ɛfrɛɛ me. Toa so, toa so. Me nua ne wo. Toa so ara. Yɛn nyinaa yɛyɛ adwuma baako. Mm, mm. Na deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ, me, na mete hɔ ɛna Matilda ɛfrɛɛ me sɛ, Nana, wo nua bɛrima ho mfa no. Mm. Ɛna me sɛ, me nua wɔ se Bishop. Na me sɛ, really? Me koraa mafrɛ no sɛ nka me, mepɛ sɛ me ne no di nkɔmmɔ bi. Mafrɛ no ara mennya ne phone adum na ɔse ae. Na ɔsee onim ne ba girl na ɔbɛfrɛ no na wahwɛ baabi a ɔpapa wɔ na wakyerɛ me. Ɔkyerɛ no a ɔbɛkɔ no hɔ ne no akɔdi nkɔmmɔ sɛ ɔpɛ sɛ Nana Ama bɛhu no a ɔbɛka akyerɛ no. Sɛ ɔpɛ sɛ Matilda de me ba a ɔde me bɛba. And ba ba wa ehu no you made that effort ba wa ehu no mehu no ba wo ka kyerɛ mama sɛ wɔbɛbrɛ no biribi kakra na ɛbɛsi nnɛ afei na nam kwan so bia meka kyerɛ mama sɛ mama me nua bɛrima no no any help you need from me let me know ɛna wotwɛn na mama abisa wo bia nsa ade ama no adɛn na ɔsɛ metwɛn mama bisa me bia nsa nipa no mema yɛ ready sɛ mɛboa menka sɛ ɔmɛbisa me ansa ba nana Isaac mepa kyɛ otie ɛmetie nana tie ayo

Meda ase. Mark Brown.
Yes, yeah. Wobɛkɔ awie no bi? Adɛn na menkɔ bi? Adɛn mayɛ bishop bɔne bɛn? Ɔkyena wobɛkɔ na awɔtwe no bi? Nana, dabi, bisa, adɛn abusua de bɛto abɔnten sɛ ma me mma bi bia me mma? Ba wa, wa, wanhyɛ da amfa boa bi ankɔ. Nana ya, bishop no bɔ wo frɛ no a na wo phone adum. Apart from ɔno no, mama a menim ne number no mpo, mefrɛ mama a, Ɛnyɛ nana deɛ mɛka na ma.
Abusua sɛ wate bi wahu punches ɛna wate vibes sɛ meka kyerɛ wo sɛ yɛnyɛ kyengyene yɛ ɛwɔ kwada so dwom wo nya tra sofo line no ne yɛagye bɛ biaa ɛnti saa coins nsɛm yi aa yɛ wɔ bi surprises ɛne nnoɔma wuo wuo mu na abufuo baayɛ Ɛnna Nana Ama McBrown hangee kɔɔ no wɔ bere a na show no rekɔ so, na ne nyinaa akyiri koraa no, ɛnna mpanimfoɔ ka kyerɛɛ Nana Yɛabrɛfoɔ sɛ ɛyɛ adeɛ a nsɛm bi wɔ hɔ anaasɛ nea wɔyɛeɛ no, wɔanyɛ no yie, enti no ɔnkɔ na ɔnkɔpa Nana Ama McBrown kyɛw. Ɛnna ɔno nso bɛkyerɛ mu kyerɛ mpanimfoɔ wɔ Adom TV sɛ ɔno ɔyɛ professional, ɔnim ne ethics, enti wɔnim ethics no, ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛpa no kyɛw, na ɛho hia Sɛ maame ya wɔ no so otumi resign. Na yɛ daeɛ na yɛ te yɛni yɛ a yɛ nan gu abɔnten so yɛ nka bi hyɛ mu koraa ɛnɛ na nsɛ yɛ nkyɛ yɛ biaa ɛna ɛba abɔnten sɛ Nana Mamak Brown so wɔ no nso wa resign efi United Show Biz yɛ a ohosti ɛwɔ UTV so ɛmu nsɛm ɛte sɛn ɛdeɛn ɛna ɛkɔfa baa saa na ansa na mɛtoa so na mede ama wo no yɛ wɔ video kakra bi wɔ hɔ na watie words na wahu kwan yɛ faa so san sɛ wiase no Emu so. Ei!
Haa! Te wo ntumi we didn't have a one night stand we had a relationship it wasn't a one night stand for over sixteen months me bɔɔ dua because one me ne kraman nae two wo ntumi deɛ ɛnyɛ one night stand me ne no twe mpena. Mpenatwe a na ɔbɛda me fie, ɔyɛ party ma me mma, ɔsɔre kɔ Kumasi High School ɛkɔ introduce ne ho kyerɛ teachers as me mma no papa. Barima a me ne no atwe mpena a wanyɛ hwee ama me no, me membɛyɛ adwuma ma no. Sɛbi mede me body koraa ma no, I didn't gain anything from it. Na mebɛyɛ adwuma a na menya biribi afiri ne hɔ anaa? Kɔ me maame hɔ kɔma no sika kɔ introduce ne ho sɛ aserew. Barima a me ne no atwe mpena na wɔanyɛ me wiase hwee no, mensɔre anɔpa nkɔ mfiri Spintex nkɔ Kokomilemile nkɔyɛ adwuma ma no. Yɛkɔ court because yɛmpɛ mu nsɛm nyinaa, we are going to describe it in court, deɛ ɛsii Cape Coast, deɛ ɛsii Amia Hotel, deɛ ɛsisi wɔ me fie. Waresapɔn se me me se me ne kraman ada. Four thousand!
Yɛkaa ne microphone kwadwo meboa ka kyerɛ me sɛ mboa. Me brada mene no kɔ baabi a. Mebisa, wamma wo sika biara before ayie no? Ɛhe na yɛkɔhyiaeɛ ɔma me sika? Good, alright, continue. Ɛhe na yɛkɔhyiaeɛ?
Wamma wo sika? Ɔbaa me fie na ɔbɛkyeaa yɛn, ɔɔkɔ na ɔmaa nkwadaa no two two hundred. Na saa nsɛm wei a ɛkɔɔ so yɛ a McBrown mpanimfoɔ kaa sɛ ɔn resign wɔ pɛɛ da kɔ de too hɔ yɛ a ɔno nso ba abɔnten bɛka sɛ yadeɛ a United Showbiz no ɔno nso ɔntumi nhosti biom no ɛna Nana Yɛ Abrɛfo nso aba abɔnten abɛtwete, ahweste, abɛto dwa Sɛ ɛyɛ ade a woka sɛ dua mmobɔ kurokow a, ɛbobɔ wo ara. Etua wo yɔnko a wosi atwi adua mu. Wɔ bere a no wɔ no hosti saa program yi a ɛbaa saa no, wuhu ka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ professional. Na wo deɛ woba bɛsi abannwa so no, nea wobae koraa deɛ ɛkyɛn kako yɛ a yɛtoto de ato w'abenkwam. Woabɛsɛe no koraa, kankan biara mma. Enti ɛyɛ ade a woto boɔ bɔ ban a ɛsan ba wo so. Karma wɔ hɔ yi, ɛwɔ asase so paa ara. Ɛna Nana yɛ abrɛfo, ɔbɛkeka bebree na akyɛn Nana Ama McBrown. Na Nana Ama McBrown nso aba abɔnten ato ne bo ase de apakyɛw kɛseɛ akɔ ama Ghana, wiase afa no nyinaa, ɛne wɔ bi a nsɛm no ɛkɔm maa no, wɔsɛɛ adeɛ no deɛ, wɔammɔ onipa biara din, wɔtitire a na wɔbenten, na mmom akutia wɔ hɔ yi, yɛ a na ɛnim ne wura, enti apakyɛw kɛseɛ na Mac Brown aba abɛpaakyɛw. Mesom mo, ɛno nti deɛ moka no, Ɔsɛ sɛ meyɛ aso tie. Daa ne daa nyinaa, deɛ meyɛ biara, me ne mo na ɛyɛ. Ɛno nti no, sɛ mokasa a, metie. Ansa na mɛhyɛ dwumadie ase koraa no, monim sɛ mo dɔfo Nana Mike Brown. Ghana ha deɛ, sɛ me ne obi wɔ asɛm deɛ ɛbɛyere, me ne obiara nni asɛm. Masom mo akyɛ. Anwummerɛ yi, mepɛ sɛ mede akyɛw pa ma Ghanafoɔ, na meka kyerɛ mo sɛ. Mmerɛ yi, mepɛ sɛ mede akyɛw pa ma Ghanafoɔ na meka kyerɛ mo sɛ, mentumi mfiri me pɛ mu. Obi biara nni ha ɔwɔ UTV ha, ɛyɛ me producers, Doctor Father Dickson ne me team, yɛntumi ntena ase sɛ yɛbɛgu obi ho fi. Ɛyɛ dwumadie na yɛde brɛ mo. Ɛte sɛ ɔbɔmmɔfoɔ, ɛnyɛ da biara na wokɔ wuram a wobɛnya nam. Yɛbɛfom na yɛasan ayɛ no yie. Sɛ yɛafom obi bi ɛnnɛ anwummerɛ yi, mede akyɛw pa kɛseɛ resi obi biara nan so. Yɛanyɛ no saa a, ɛnyɛ yie, ɛsiane sɛ ɛse ne tɛkyerɛma koraa ayɛ dɛn? Ayɛ a na wɔ mu ko. Megyina dwumadie yi so na masrɛ obi biara sɛ sɛ mafom wo kwan baako mmienu so a, fa kyɛ me. Dɔkta Fada Dickson ne UTV foɔ nyinaa. Yɛde akyɔpa de ma Ghanafoɔ. Sɛ biribi bi wɔ hɔ a yɛyɛ a antwa yie a, momfa nkyɛ yɛn. Mpanimfoɔ se ɛse ne tɛkyerɛma, wɔko a, wɔn saa didi bom. Ɛse ne tɛkyerɛma, wɔko a, wɔn saa didi bom. Ɛno nti megye di yie sɛ afe, afeɛ, akyire ɛnni abɔfee bio. Akoma bɛtɔ deɛ ɛteɛ na ayɛ dɛn, yɛakɔ so adi dwumadie papa sei de abrɛ mo. Abusua, Ɛha na yɛde Mark Brown ho nsɛnsɛm yɛkɔ so social media no yɛde bɛsi. Na sɛ pin, sɛ mpoa to fam a, RFM Ghana, yɛdɔ yɛn tiefoɔ nti no yɛbɛto yɛn bo ase na yɛahyehyɛ punches no Ne ya kyɛngye na yɛ yi ho a ne ya ma ne gye bebia de ama mo. Edin ya mede wo de soɔ yɛ ɔkofo Akua Gyeedua. Aha na yɛde ne nyina besi. Na ansa na mɛsɔre soɔ no na afutuo wei na mede ma wo a worehwɛ me wotie me. Ɛne sɛ, sɛ wo kɔ kɔ kɔto sɛ wɔnyɔnko abɔ gyesɛ ɛɛhye a na wo so wɔpɛ bokiti ase nsuo de wo deɛ wura mu.